Machiegni nyakwa Ramogi Ajwang' oromo kanyo endo. Machiegni nyakwa Ramogi Ajwang' oromo kanyo endo saa apar gariyo kokalo gi dakika prariyo mar Odhiambo. En kanyo endo tarik auchiel dwe noendo mar adek higa mar aluf ariyo prariyo to kod ariyo. An jalendo maru separate the prince kawan kod Nyambune Brian kata Mwalimu Kalisto Lorio Skari Machogo. Jawinjo marwa wakelo ni weche manyien heyo machuo kaka magi eki he kaka gichoponwa he mesawa mag kawo weche. Uh, moluor migosi Raila Amolo Odinga nobago romo e gwenge mag Nyeri kama bende nosingo ne johera mage ma bende yutogi ni piny ni kamoro amora ma nitie kinyalo bedo ni yuto mari ni piny obiro bedo gi thuolo mar miyi siling alufu auchiel dwe ka dwe. Migosi Raila Amolo Odinga bende ne osingo ni obiro tiekore gi wechego eko mag mibadhi ma osebedo ka okwako piny mar Kenya ka odhi mbele kowacho ni en owuon ong'eyo kaka obiro tiekore gi weche machalo kamagiendi. Komachielo kwadonjo e gwengego mago ma Homa Bay, jal moro lisasi omako e yorno mar both kama ne lisasi omake kani iluokone nyamburko mare ma nyotimore e kama nye polise moko timo apedha. Jalno endo ne ichich kode ni nonyalo bedo ja njore. Kinde no endo ma bende nodhi lawo gache kata luoko gache e dho wath moro ei kaunti no endo ma Homa Bay. Bang'e ka nosetimore kamano endo noyud mana ka ne en jadolo kendo gigo eko manoyudore e gache ne en mana muma to kod bug wer kende. Komachielo e gwenge go mago ma uh, Muhoroni mor okwako oganda kendo Johera mag uh, moluor daktari uh, mabende laro komno mano mar MP kamanye obi kamane gibire gwengo mago mar Hombei kamanye isidhi ayanga e odiechieng'no mano manyoro. Daktari nojiwo ojende ni giwuog e siasa mar agoko kendo kaka itiyo kodgi e yono endo mokare kod josiasa mag ketho romo mag josiasa mamoko ma bende dwaro lemo moko e kom mbe mag josiasa. Ma biro mana kinde matin to ka osesiro jomatindo mondo mi odhi okaw kura kendo nosesingonegi ni telo ma obiro chiwo en telo makare, telo moganda ok bi ywago ang'e nikech en owuon Osebedo jatelo e migepe mopogore opogore. Magi eki e giko mag weche machuok kaka ne wakelonigi e news marwa ma wahero Nyanza News Network. Kwara Mogajwang' kamoro amora ma intie mae kaka wabiro kelo ni weche manyien pile kod pile chakre juma manyien ka an kaka Nyambone Brian kata Mwalimu Kalisto the Big BN kaachiel kod Separate wabiro kelo ni weche manyien pile kod pile Screen ma wantiere go kani kae mabiro keloni weche matuch pile e kod pile saa ka saa ma wayudogi kaka wayudogi kendo kaka walosogi mesa mar kawo weche. Warom pile ka pile, kinde ka kinde ka bende wabiro rado e mesawa mag kawo weche. Wabiro keloni gigo eko motuch e piny tung' Kenya koni kod kocha, kaka gitimore, kuonde ma gitimore, gimomiyo gitimore, to kod seche ma gitimore. Kik bayi. Kik bayi kaka pile to bende wadonjo e twak moro ma kawuono nikech ok wagomb mondo mi chak wang'ade. Twak ma kawuono ne wabirogo uh, ah, jahera mar Nyanza News Network en niya, nitiere kit timbe moko separate yeah. ma mine matindo timo ma pachgi to pod wuonogi ni nyithindo manyiri ing'e ni an kaka ng'eye kaka jalno endo man kod lony matin mm. in ng'ama nyako nitiere gigo eko ma onego bed ni iweyori godo ka isego okang' mm. okang' matemo wacho en ni sama iwuok e nyako kidonjo e keny mm -hmm. nitiere achiel ariyo adek monego bed ni koro ithegori godo mm -hmm.
apenji eh. ing'ama uh, ing'ama ing'ama nigi ing'ama nigi ode kamano ing'ama nigi min ode nitiere kinde malach ma nitiere joma mine joma joma nyirigi wich moro mar nyako cha pod en ga ena makata osedonjo e ode wijni pod en ga ena yeah. gin ang'o ma nyako onego we
Ka amedo nyisi Mwalimu Kalisto, mm. gigo eko ma nyathi ma nyako onego werego e kinde ma koro osedonje keny. Mm. Mokwongo lokruok mar rwakruok. Mm. Manyiso ni rwakruogi nyaka iloki. Mm -hmm. Mano mokwongo. Oh, kine market kendo.
Market, ah, ah. market, market, tindi osetur. Rwakruok nyaka iloki. Uh. Eh. mar ariyo mm. wuodhi nyaka iloki ah, to iloko wuoth nade an alerni uh -huh. mar adek uh. wuoyo wach ma wuok e dhogi uh -huh. nyaka iloki mm -hmm. to mar ang'wen mm. timbegi mm. nyaka iloki mm -hmm. ekibedo jalno mopwodhi kaka miyo wachak gi weche mag rwakruok yes mm -hmm.
bas Rwakruogi nyaka iloki kaluwore ni isewuok e okang' moro mm. kendo idonje e okang' machielo.
Ing'e ni nyathi konyuol tirwako ne apiel nade? Mm -hmm. Nitie kinde ma koro chopo ma kata apiel nade ni en wuoro kodware. Aneno ka rwak ma kendo yudo ka koro oidho step moro ma koro law modwano rwak en emodwano yiero kende. Mm -hmm. e kinde no be koro chopo seche ma koro lepe ma norwako ka be koro neno ka kare narwako rang'o mhm. ang'o mm -hmm. chak iyudo korwako orwako mopogore mopogore mm. nyathi ma nyako nitie skat moro ka miluongo ni mini skat mm. en gi slit ma kata in iwuon kineno kama mm. tiyie ni en gi slit mm -hmm. ok watamore mm. nitie saa moyie ni irwake mano mm. nikech oseyudore ni skadi ni kirwake eka mondo odhiambo wang' noneni nikech wan joma chuo we only act upon gima waneno to an to be gi kora uh. tang'eyo ni ber ineno kata ei kandhu uh -huh.
kata dera iwinja uh. koro rwakruok en gima muhimu gimomiyo awacho kama en ma mm. e sache ma ang' irwako law mokochopo e chongi mm. Muma to wacho ni kata bamni ni en dugi. Mm -hmm. E seche ma an koro isewe bamni no noko te. Mm. Silit to chopo kama ok adwa wacho. Mm -hmm. To in e odi. Mm. E odi ka in kod yuocheni. Mm. In kod jirendeni. Mm. In kod kwaru. Mm. In kod jogo eko miluoro. Mm. Monego bed ni miyo luor. Mm. E sama an koro isetang'onegi dendi. Mm. Kuonde monego bed ni umo. Mm. Dong ineno ka iwuok out of line. Ok ing'e ni seche moko
mine wa matindo gi gimbe gipara para ni sama sama ang' orwako law mabor mm. uh, odhiambo ang' nene nyako machielo mabe pod orwako law machuok mm. mm. koro dwaro ni sama odhiambo koro mondo mi odhiambo ne eh, anyango oko onene koro oko silita to nene ka mm.
adwaro nyisi gimoro achiel sorry mm.
adwaro nyisi gimoro achiel timni maber mm -hmm. ema biro miyo odhiambo dak kodi mm -hmm. rwakruok ni maber mm. ok bi miyo odhiambo dag kodi kizungu wacho niya what you do yes can make a man be around you yes eh.
koro rwakruok ok omata mm. but omedo mana ndhadhu moro mm -hmm. ber mar wang' Mhm. sama irwakori maber Mm. iwacho ni anya gini to orwakore mowinjore nikech ing'e nitie lewni ma roboche ma bende beya beya Yes. nitie lewni ma bende ah, ng'eni eh, lewni ma angus gi Yes. nitie law ma angus ma koro golo ma- ma koro ma koro golo dendi golo dendi mok golo ber. dendi oko yes and then namba mar ariyo ng'eni sama irwako law ma angus yes biro bedo matin ne jok mapok okendo mondo ofweny ni ng'ani osekawo Yes. nikech gin gineni ka ng'ama pod nie pap yes nikech sama irwako law mangus yes. ng'ato biro wacho ni to ma nyako because gima pogi gima pogi bedo nyako gi bedo dhako koro onge iwinjo onge eh. nitie gima iluongo ni gombo mm. to gombo en gima obiro automatic mm. nobiro to matin eh ok inyal ok inyal chuno go eh. gombo en gima ing'e ni muma wacho ni nena nena ni isetimo richo mhm ah oneno to kendo mori go pa bedo gi paro bedo gi paro no bas mano to gima keto paro no en neno en neno neno eh iyuda eh.
manyiso ni mondo pachi chop kacha cha mhm. nyaka bed ni ni iseneno richo mang'eny biro because of gik mineno yes mathoth ne joma wadhi rado gi polo gi joma ok nen koro jogi chuno wa e richo eh, okay mondo mi giwe chuno wa e richo mm -hmm. ng'ama nyako nyako los rwakruokne okay. jaduong' en ng'ama oluor mm. koro itero madam dalau mm. idhi introduce ne baba mm.
koko obiro, obiro korwako gimoro iluongo nang'o cha lewan koso legin apiel nade cha moro ma, ma tinde nigi ginene ni akia nyinggi uh -huh. iwinjo gimaduong' ni rwakruok nyaka iloki mm. imiyo kisedonjo e odi okay. ng'i kaka irwakori non rwakruogi non rwakruogi ah, mar ariyo ni ndalo moko nantie dala mm. to mon moko matindo nitiere bende mokenda kenda e kor gweng' ka mm. sama nyithindo manyiri tugo tugo moro mar kia kora moko mm. mitugo midiro gine malo ni mm. tuge moko miwire tol ni mm. iyudo ka chi ng'ato ma bende chi ng'ato siepna mm. be tugo gi nyithindo manyiri gi nyaka let sa ariyo gimotenore gi mano eh. ok en ero mare kanyo dok ne jonyuol mm -hmm. we nyathi otim gimoro e stage mowinjore okay tani nyirigi nowe no nitie gima noremogi iseyuda okay sama nyathini tugo e chuodho mm. kik ichwade
omere wachano sama nyathini mm. tugo mm. oko mm. kik ichwade onego inyise nang'o nikech tugo e chuodhono is not right yes nitie away eh. minyalo nyisego eh. to kik igole ma in kod bing'e ni oko ka nitie mine ma loro ne nyithindgi e ot ni kik dhi tugo oko eh, eh, that is true iwinjo eh.
ma be en ataro mar chik en ataro mar
mar iluongo ni cause a child has right to play iyuda ayudi e kinde ma isetamo nyathi mar bete achiel gi nyithindo wetene eh. mondo mi gitug together mm -hmm. ireme kendo en gi chuny mar gombo, mar gombo mondo mi oriwre gi tugo uh -huh. koro ka ang' osebet maduong' mm. gicha mentality cha pod en go nogombo notugi tugo nokorome nokorome kore ma miyudo ka ng'ato tugo eh. korome to apoint ma obiro nyaka ka tedo yes. to pod wano tug pod wano tug nikech gigo nokokalo openjore mm. ni to what are these mm. ambe donga nyalo temo mm -hmm. donga nyalo timo ma mm. Koro advice mane in kaka jalno ma bende nigi minod advice mane inyalo chiwo ma nyalo chiwo ma dhi ne jonyuol eh. we nyathi otugi e sama owinjore mm. kora peke mm. kia katolo mm. kia ng'o ba, we nyathi otugi mm. e otuga otuga kabisa mm. Eh, miye time mare mar tugo mm. yes okay kamano ipana ng'o kendo miparo ni nyithindo minewa manyirigi onego onego loki nawacho wuoth mm. imiyo nyaka koro ilok wuodhi ting'no ni malo siepna iwinja eh.
ng'ama nyako kosedonje keny nyaka koro lok wuodhe okay.
wuodh awach amin kama mm. nitie gigo eko ma nyathi ma nyako ne timo mm. ma koro dhi chopo kama koro iloro negi mm -hmm. kuom ranyisi nitie limbe moko manono mm. ok anyal waluongogi ni nono sana but ne en time ne mm. odhi olim waygi kabonyoodhi olim waygi moro nakuru eh. odhi eldoret ilimba limba oyel in iwuotho iwuotho yel bas eh. sama koro isedhi e odi magi koro nyaka ing'i kaka ilimit eh bana e ok ni in e odi to wayu moro chak pira gocho ni ni achieng bilima to imbi tingori wuok e odi ni dhi limo wayu iwe chwori ot with no reason iwe chwori ot idhi mm. limo wayu ka buoch ok ber mm. koro wuoth nyaka lokre to moro kendo mm. nitie gigo eko ma ji kale ka tindo mm. nyathi ma nyako ne lawo thum mm -hmm. lawo thum ma jachien lawo thum otuche wi olawo thum e kor gweng' ma owuotho owuotho ka goswawo iyudo ni kosedhi e ode mm. pod en gi jachien lawo thumni pod odhi mielo pod odhi mielo yo inda gene odwa ni ochak owuog e ode ka eh. odhi omiel thum eh. mit yud ni jaode ne en jalno endo ma manyo oko eh. jaode ni oko jaode ni oko miyo ok ninde e ot to kata ne bed mana ni jaode nitie mm. gi remo mm. moko liwo nyaka ka chuogi osenindo to mulo dhod chunyi ka nindo oseteri to wuok kodhi e thum in ang' iwinjo ma ka dije iye ma kok gi nyinge ni onyiso ni ang' ang' bi ng'wone ni in pasta wa koro Ah, ah. pasto siko ma niya Eh. ni ah, ah, adhiambo dong' wadhi e kesha eh Ad- adhiambo i- i- dichwo machal nade ma igolo agola jaodi ni wadhi e kesha dije iye ma koro iwinjo ka kok gi nyinge Eh. adhiambo kuwuok ombeyi Ai, ai. namba auchiel Ai, ai, ai, ai, ai. kimulo bathi to adhiambo adhiambo onge adi opango ni kube nitie gigo eko ma nyaka waloki mm. iwinjo awinji ba weche mm.
wach en gima lich mm. wach muko kendo gero gero ndio sami sedhi e keny mm. gima wuok e dhogi onego ing'i kabisa mm. gino endo ma wuok e dhogi mm. weche moko koro mag mahienglo mahienglo mm. weche machienglo mihiengo mayando wacho kaka nyiri wete uko eh. kudhi e ulo eh. koro iweyo udhi kulo udhi eh. dondo yien eh. eh. weche mag athuwa mm. weche mag golo siri ma odu mm. nitie kama iluongo ni kachiena eh. sama isedonjo keny gima kachiendi ing'e niya kata ka un e ot mm. gik ma kachiena ing'eni kor budho ok onego ng'e yes. ing'e ni mano ot achiel yeah. ka kor budho ma odiemo ok onego gik matimore kachiena titi ka itoko kachiendi oko ji chamo oko ah, ah. Eh.
mano koro waweyo koro nyaka warit dhowa kwasedonjo nyaka irit dhogi weche miwacho nyaka ikwong ipar mm. Hmm. Owada. Mm. Ute un gi chwo. Mm. An moro adak go ka. Mm. Hmm.
moro adak go ka. Ma nga goli dalau. Mane nga mo goli dalau. Mm. Iwinjo. Fuga no kel kata gimoro. Kik ipim jaodi mod goli dalau midak go gi chwo ng'ato.
Uh -huh. Mano nego nego wach ma king'iyo ji. Iwinjo. King'iyo mine gi. Moko timni no. Eh. Ma ng'ato titimo ne no. Eh. Weya weya in be nitie mitimo ni mok tim ne. Los mana mari. Los mari. Eh.
Ni koro ni neno ni, ni, ni, ni chuon ng'ato pile pile koa oko to biro gi, gi, gi, gi carrier bag. Eh. To in to mari ok biga gi carrier bag. Eh. Inindoga kech.
mano should be the question magi ok echuo eh. wan kane wayude magi mhm.
od ng'ane od ng'ane nigi eh? od ng'ane nigi free nigi free to ng'ano to ng'ene chamo siling aluf abich samoro e dwe churi to tiyo ne gimoro sama aluf aluf aluf apar gi ang'wen ka aluf apar ineno king'iyo lwetagi mm, ok romre osiepna onge marom gi wadgi onge ting'eni gidak e dala achiel ing'eni ya dine bed ni lwedo gi inya yudo kata kani mae mane bedo mabor moloyo ma eh. to ineno ka gif moro ni ma ma nyadundo ma bet bor ma bor ma, ma bet nyadundo omiyo gin pogruok nitiere kata kiweyo bor margi eh. aneno ka size gi bopogore opogore omiyo yuto mar jaodi kata eh. en mana jalno ma beto niang mm. kata en mana japuonj mm -hmm. to nitie gino moko timni mm. ma seche moko tinene e od jirani ka en titimone mm. kete pachini nitie moro ma in bende itimoni ma en to ok timni ma en to ok timne and then we lando gima ok we lando gima ok timni ne jomoko yes ibro miyo ichayi nyaka e kor gweng rit dhogi ehe mane wach maduong okay wach mogik kata machielo wach eh, mana ka wind up mm. wan be wan joma chuo mm. waritre mm. kendo waritre kabisa mm. wawe kawo blames te waket kuom nyiminewa mm -hmm. kata jogo eko mwadak mm. ni in you are ever right mm. yes nowachga ni dichwo e siro mar ot mm. kendo in e wuon ot ok onyiso ni ka in e wuon ot mm. to you are ever right mm -hmm. seche moko you can go wrong mm. and you need advisor mm. omiyo winj wach minyisi mm. konyise ni awuon ng'ane ka to kidhi maber we golo duondi mm. kidwa rito odi mm. winj wach miwacho ni mondo ing'i ane ka bede en gino endo manyalo konyo gima temo wacho ni give time agombo mondo mi ilose wach moro kae ma bende oganda mathoth samoro gi undergo kata mana gikalie yes. mamas boy Yes.
Wuoyi en en jakor min ma kata osebedo gi dhako. Yes. Obedo od min nyaka odhiambo, nyaka saa auchiel otieno en gi min. Aparo ni ma endi.
dhako koka en gi miya ah, bwana pok otiyo kama dweche adek. Aparo ni ma endi en gino endo ma ok donje itwa e tielo mokwongo. Eh. En gino mwasebedo ka winjo kendo ne wasewuoye kendo eh. pod iwuoye to pod wabiro wuoye. Eh. ok ang'eyo gima timore gi nyithindwa ma jawuoyi eh, yawuoyi eh. mama uno nyuoli uh -huh. ok watamore ndio opidhi mm. ok watamore mm -hmm. odak kodi nyaka higni prariyo kata pradek pok wadage pok wadage mm -hmm. to kik wiwil ni mamau be nigi chuore mm -hmm. keni bi yuda asekwanyi chon gi wifi osiepna e seche ma isekawo ng'ato Aha. miluongo kaka jaodi Eh. mondo mi ukonyru upadoru ubedo gimoro achiel
mikawe mikete e ot Aha. bed gi time mare Mm. ok atamora ni gombaka gi mama rach Aha. ok atamora ni limo mama rach Mm. to bede gi limit ng'e kaka ischedule your time mm. idwa bet od mama nyaka saa abich otieno mm. itimo ang'o mbaka mane mugoyo mm.
awinji
ng'e seche midok e ot to mm. kata mbekni migoyo gi mama mm. onego bed mbekni mowinjore okay.
kik ikuodh jaodi gi mamau mamau be nigi chwore eh, kuoth chopo nade ni mama dhako kuoth chopo kama dhako madago ni eh. kuoth chopo kama eh. miyo ng'ama rach namba miyo ng'ama rach namba e ok ing'e ni yandi tiyo mm. kendo yande kapok ikendo mm. yande inyalo oro ne mama mia abich eh, kalufu moro ioro ne mama alufu moro ba, kare ba kobiro chopo od mama mondi kare kobiro kiting'o boxi to nyaka ikuong iteri ir mama uh -huh. to sama koro mahitaji gi omedore mm -hmm. kendo koro idwaro ni Kariabag kobiro mm. to chope e odi nikech koro in bende isebedo gi ng'at jalno endo moriti mm. mong'eyi yeah.
miyo ema koro dhi chako wach mm. mama mm. ata okine oketha gi wuoda mm -hmm. tinde ne sukar ma yandi nyiewna onge tinde onge tinde onge mm. omiyo gik machalo kamagi gin gigo eko mwakale mm. To yawuoyi masani ok ong'eyo kaka ginyalo handle such situations. Mm -hmm. Nitie moko mitieko gi ling'. Mama bro wuoyo kendo ok gilinga. Mm -hmm. Obro wuoyo kendo pod gibro wuoyo. Mm. Weche mobro wacho bende seche moko bro kaloni. Mm. Dhako ingo. Mm. nikech ok iwuo mm. dhako oingo dongo atho gi kech ting'e ni chiemo to chiemo otino mane ger ma tinde dhako boyo ok wuo dhako boyo ok wuo yawa to ling mm. joma riek wacho ni guok mamuol mm. ok ibi yudo alama e dendi mm. to mager ma ng'ang'ni ng'ang'ni no mm -hmm. mar owang'e mm-hmm. mar okayemaromake iwinja uh-huh.
turok ang'o turok en turok en asara turok asara mm. ng'ato kawore mondo ling mm. orit ode mm. to miyo pressurize to mm. ah ang'eyo ah, dang' owuo nade to dhako inga dowuo dowuo mm. omiyo wang'i kaka wanyalo handle such situations okay gima duong' mm. ng'e ni mama u be nigi jaode thank you so much to mari cha mm. e mari separate yes advice na mine matindo mm. ma bende kok ochako dak mm. kata families matindo mm. ma kok ochako dak mm. ma seche moko gikale dhako tuga tuga nyaka saa ariyo otieno mm. dhako neno thapki mm. dhako neno kipindi mamoko nyaka saa let ma chiemo wang'e kendo nikech samoro gigi tugogi nokore nokorome samoro kata kiwe mano eh. chiro en kama idhiye chon mm. kane pesa nowe mm. nikech nitie yawuoyi moko maweyo pesa chon mm. iyudo ni saa apar gariyo dhako koka wuok dhi e chiro saa ta apar gadi apar gariyo odhi omang' to ko samoro odhi nyiewo odhi nyiewo sapa Sa apar gariyo. Eh. Pesa to nowe sa ariyo okinyi. Odhi nyiewo sapa, ane pod en e chama. Mano ok rach. Eh.
Moro nitie ma ng'ama miyo odhi e chiro sa aboro. Mm. Kendo mondo ndi. Mm. To da duogo sa ariyo otieno, to duogo koting'o nyanya gi kibrit. Mm.
nyanya gi kibrit. Koro chanda eh. ni to nyanya gi kibrit ni nomanye e chiro oh, odhi nyaka saa seche gi odhi te. saa aboro yes to duogo koting'o nyanya gi kibrit e lwete yes Mm, gima duong' en niya Mm. ritodi Mm. to ot irito kama mm, chieng' miwuok ni dhi rieri ariya e chiro Mm. wuog ter ni dhi rieri mhm. to chieng' miwuok Ni dhi timo idhi shopping. omo gimoro Eh, please focus dhi chon dhi kaw gino Mm. tiduog e odi ndio
awinji baba ng'ama miyo en ng'ama mahitaji ge ng'eny mm. ng'ama dichuo to dwaro gigo eko manok mhm, gima ng'ama dichuo dwaro kidwa rito odi mm. mokwongo mitim ne ng'ama dichuo ndio en luor mm. respect mm. mano kende ibed ni en ang'o kata ang'o dichuo ok bi ng'iyo so long luor as ma ni kat- respect Mi- mi- miye luor ma kata en gi ng'ol moro e dende kata ochal nade Respect. miye luor mano duong' kabisa mm, mar ariyo mm, ng'e i chwori ehe jolony wacho ni chwoni ng'ama dichwo nigi ite ariyo achiel ni ka to machielo ni ka ng'e i chwori ma ka ne winjogo maber moloyo ma koni ng'e i chwori okay mano mar ariyo mhm to mar adek ma bende mogik mm. en kachiena mm. gik moko adek gi mm. kisebedogo i ng'ama miyo mm. to aparo ni gimonego imede onge mm. kik ilok ne jaodi ng'eyi eh. aparo ni joma riek winja uh -huh. ng'eyi chuori uh eh. -huh. kendo miye luor mm. then you are okay to go okay nikech un joma mine to wang'eyo ni mahitaji u ng'eny makachako kwanbok birumo bi rumo mm. to mondo mi wa reach the target mm. magu mm -hmm. mondo mi wachop dwachugu te mm. nyaka ibed gadekgi okay kanyo koro kibiwinjo wach moro amora eh. kik ibed ng'at ma ka chungo ng'uta eh. to ibe ichungo okay nitie wach maber kama separate wiane dhi wilgo yes. nitie mon moko ma koch yes. nitie mon matindo malil separate mm. dhako ruku kuomi mok ding'e ka ni machi ma nyako matin yes. en gi nyithindo ang'wen yes. nyithindo go bolo mandas mandas e dier ot yes. kia pampas osoe bwo otanda yani dhako koch yes. kadwa duoki osiepna eh. nyithindo ang'wen kata ne gibed mana par nyithindo gine minyuol mm. nyithindo nyithindi mm. lil mar dhako ok en ng'ol mm. in mokililno puonj chiegi uh -huh. lokruok en gino endo mantie mm. kawuono kibiri yudo ka sufuria nie dier ot mm. kinyise ni nyar nyawanda gini ok onego bed ka kete mm. ga ka mm. dong ipuonje uh -huh. ka en jawinjo to obro timo obro winjo to bende kinde mane pok ikawe ing'e ni ok inyal ka ka gi ng'ato ni koro irado to ikawe nyaka utim osiep Aha. To kinde mitimo osiep gi ng'ato oromo nyisi ni is this my perfect match Mm. ng'amolil kendore gi ng'amolil mano e gima anyalo wacho Aha. ng'amalil kendore gi ng'amalil Eh. lil mar nyako ineno kapok ikawe mm. lerne bende ineno kapok ikawe to lil mar dhako mm. kata mar miyo mm. kik keth kindi kod miyoni mm. be iparona kata koso ng'eyo tedo mm. jaodi kokia tedo mm. mano ok ng'ol mm. kendo ok en gino endo manyalo ketho keny to dong nobiro mondo tedi because ok wach ga ni ng'ano dhi ng'ano dhi nyuol piny mar kadem ng'ano dhi ka tedo piny mar kadem ema kelo nini eh jaodi kokia tedo mm. to in ing'eyo mm. puonje obiro ng'eyo tedo e odika okay mama no noko puonje dala a a mm. nitie nyithindo modongo e skul mm. iwinja mm. kik iwe ni kaka idak gi nyaminu dala kaka mm. ineno ji e gweng' e kaka ji te odak eh, nitie nyathi ma en odongo e boding mm. are tinne mm. koduogo dala to be en nyathi ma bedo pampad mm -hmm. iwinjo mm. ne gin gi jatich mami mami e mami mm.
iwinjo mm. koro ok en hero mare mar kia tedo okay. to kata king'iyo gigo eko mong'e tedo ong'e tedo gigo matin ong'e chielo tong' yes onge chwako pi modho koro sama obiro e odi kacha cha mm. this should not be a challenge to you okay. and should not mark the end of this marriage mm. atem wacho ni gima jaodi ok ong'eyo mm. ka in gi chance mar puonje mondo ong'e king'eyo tinyalo puonje Mhm.
iwinja Awinji ba.
puonje Mm.
omiyo mano endo to kadhi dwele so much Mm. lil mar jaodi Mm. en lil ni be Ah, mera bwa.
Samoro iti lera lera. apenji Eh. odno mar ng'a Ot ing'eni sama kisekendo. osiepni obiro wacho nodhi od ng'a Winji kisekendo siepna. yes Adhi od mina nyango. mm. adhi ol min adhiambo mm. adhi od nyangi kisekendo
in wuon dala winji winji in wuon in wuon dala kaka dichuo yes. to ot mm. usipna ot mar dhako mm. tek ni sekendo sani kibiro oda mm. iwinja an mm. odno oda nikech aonge ang'owa mm. aonge ng'etna yes. odno oda makata kiyudo koruko tinyalo seya kuom ruko mar o to kisekendo siepna yes. to to to odi olel yes. to kabiro odi mm to ayudo ka odi onywandore mm. to ng'ama biro sayo ni ewa separe to kendo dhako ma nywandore you know kabi say because mm. wuon wuon ot en dhako to mm. wuon dala to en in koro eh.
adwa duoki chien matin eh. ot mar dhako gi wach eh. okay, okay.
ot en mar dhako gi wach mm. kaka iwache mm. jogo eko manoweyo ni od mar dhako mm. tinde utegi olwar mm. iwinja mm. ot en mari gi mar dhako mm. ot ok en mar dhako kende but ingeni as a man as a man in the house yes I, I, you play okay inyalo play inyalo play part yes. but not as compared gi dhako dhako ema pango to ngeni ya mesani waketo kama obiro look neat mawatieki bingin yes oh, mesani kwaketo kama to obiro look neat kombe kwa kwa pango kamae mm. opango kama mm. sende gi watere jikon mm. da da ko bro bro pango ode yes because i know of families mm. ma ngato no pango ode maber ko ngeni en ose pango ode kan mm. ne da ko donjo odno mm. everything no lokore kendo kaka da ko no pango odno mm. poko chako duko pang oketho pang pangeno okay. because da ko no feel mm. ni samo input mare mate kata kaka onge gimonyiewo to panga panga odno she owns the house Bing'e ni ot ma hera nitie. Mm. No responsibility is specified to individual. okay.
Ot ma love nitie. Mm. Ji konyore tije. Okay. Ok onyiso ni miyo ema nyaka pang ot. Mm. ni kaka opango no oromo mm. kaw patik mari kokoloso maber mm. gi in gi view mari mm. kaka inene mm. ineno koko winjore mm. kaw patik mari mondo upang ot kanyakla consult eh?
consult azim lakini mondo kik gichwanyri e ot let me yes, tell you yes. weche matimore e dier ot yes. e ot itself ere kaka gidala e yes. ot itself yes. kendo kik ibed gi chwanyruok mm. uh, penj uh, consult maman mm. in that uh, ka nitie gimoro ma ifil nonego bed ni bedo kamoro to kobedo mm. ipenj ah to iparo nado iparo nade nyawegi mm. dong gini wanyalo keto koni to kusema wanya keto then onyisi ni osipna inano because mine gi are good designers interior yes. designers yes. gi design maber ma in iwuon inyalo eh lakini an dakna pare gini nyalo bedo ka and it, it looks this neat so inyalo mana consult because in kaka in, in apenje as a man idwa Yes. idwa is in you have a- in in in gi responsibilities ma- mang'eny kendo malach Yes. yani pod in gi paro mar biro ng'iyo ka dhako isewe mondo pang ot koro wanyisi eh
mane momiyo nanyisi niya mm ot mahera nitie mm onge responsibility mobedo specified to individual mm iwinja mm atiyo gi hera mm sama usebedo ni uheroru e ot mm gik moko unyalo timo kanyadi kanyachiel nikech king'iyo some villages some mm. families mm. ibiro yudo ka dichuo noweyo gima wach mar tedo ni mm. kata onindo mana kech mm. ok obi tedo ni kata dhako tuo kata dhako tuo ni mano kata dhako konyore ni ICU to nitie mm. ute moko mibiro yudo ka ng'ama dichuo go nyaka dasta okay that is true kendo ibiro yudo ka ng'ama dichuo kawo patik mare motedi mm -hmm. mano hiyo ni ukweli mano era uh -huh. mano era makoro wawuoye okay.
ot en mari uh -huh. gi dhako uh -huh. ot ok mar dhako kende ot bende ok mari kendi uh -huh. iwinjo kama awuoye awinji koro responsibilities are for you as a whole ng'eni mago are shared responsibilities yes and shared responsibilities yes. mondo koro yudo kind ng'ato gi ng'ato yes ing'eni sami kendo mm. I, as kaka separate e odi mm. in gi rules gi ma govern odi yes. iwache ni an oda ok duoge ot saa achiel yes. oda ok tede later than saa ariyo yes. oda ok time ma so yes. you will cope ing'eni most ing'eni ng'amo kendo o compromise a lot of things o compromise a lot of things wacho ni bas an ang'e ni nyako ni ok ohero gini but because an ahero gini let me compromise mondo mi at least wa- wa- wa- wa- watim nade waring at the same level iwinjo but then seche moko iyudo ka seche moko dhako ni ok onyal tedo iwinjo Ok- ok- samoro ok onyal tedo ni ah, okia tedo samoro ok onyal tedo ni samoro nitie gima odiye as a, as a man ka nusewinjoru ni osiepna an we will be doing wabiro konyore tich then is better but nitiere jomoko bende families gi are just running okay and running well to nitiere kaka gin ok ginyal moko much whatsoever way ok ginyal ok ginyal timo certain things so e dier ot ka en mana winjruok nikech ing'e ni ing'e ni da- dak to onge straight formula gimokonya eh. ni gima natemo wacho koro iwinjo miwacho kendi mm. en winjruok eh. ng'ato nonyisa ni dhako chalo nyathi mm -hmm. ma kaka ikete mm. e kaka obedo mm. kaka ing'iye mm. bende e kaka ong'iyo mm. iyuda akwanyi it is true nikech seche yeah. moko seche moko uh, anyalo anyalo miyi example yeah. ki idwaro bedo osiep gi nyathi moro manyako yes. nyadendi moro to odiochieng' mokwongo ma iywane sim miywane tol kata mana the, the very first week muwuoye kode obiro neno kaka igochonega maybe didek odiochieng kata mading'wen odiochieng kata dipar odiochieng kata kaka iwuoyo kode malach to record to owacho ni okay ng'ani nyalo wuoyo kama chieng' milewo kichako lewo ni koro idwa gocho ga dichiel kata koro kigochi ochako question yeah because niseng'iye yes at this extent yes. you see this yes so dak you know, dak bende kama I, I think so apara apara yeah. inyalo inyalo nyisowa en kamano mm. dak en winjruok mm. to kod kaka udak yeah. nyaka ibed ng'at ma understand each other mm. the situation mm. you know situation no situation is permanent Ndiyo. situation do change mm. unaona mm. alafu situation ko change mm. to nyaka change with the situation Ndiyo.
akwanyi ikwanya mm. nyaka change with, with the, the situation, situation yeah. nitie responsibilities magin kata king'iyo to gin mm. mag miyo uh. but chopo a point uh. ma koro nyaka ichip in uh. mondo mi itim that responsibility, responsibility. Uh. koro gima duong' ni e ot nyaka wabed jogo eko mawinjore uh -huh. kendo timo gik moko kanyakla nikech sama isekawo ng'ato muyieru kaka jaot mm. jaodi kendo uh. jaode uh -huh. manyiso ni un jogo eko ma mokwongo un jomoherore uh -huh. ok inyal kenda duini uh eh. -huh. un jomoherore mm -hmm. to jomoherore nyaka utim gik moko kanyakla koro separate yes ang'eyo ni seche moko because of time yeah. agombo mondo mi wa wa wa wang'ad twagne gi kae yes. but odiochieng' ma kiny kiny wan gi thuolo mara mar chopo e studio gokinyi godhiambo bende kiny wantiere e twak mapile kod pile kasto kiny bende wasesingo ne joneno mekwa ni kiny wan kod news kata weche manyien yes. uh-huh. koro inyalo wacho cheni mogik ka watieko chenro Erokamano janeno mar Nyanza News Network. An mana kelo ni twak machal kama endi iluonga Separate the Prince Nyakwaraela Nyamagero. Warad kendo kiny kama bende wadhi keloni e weche manyien mamit kaka gitimore e tung' Kenya kod pinje maoko. Mano tene iluonga nyabore Brian King Nyams Kalisto Lorio Sukari Machogo kata The Big BN. Ageno ni yudo konyruok kamoro amora ma intie. Odiochieng' ma kiny wan kod mpango kata mana chenro moriere tire chenro malong'o kabisa kendo kaka inyalo yudo konyruok. Mano TV ni achiel mar Nyanza News Network. Warad kanyo odiochieng' ma kiny. Ah, adios muchachos eh? Kik wi wil ni wabiro ga kelo ni twak mamit mamit mag puonj pile ka pile kinde ka kinde warad kendo kiny e seche machalo kamagi.